L-ewwel nett din hija l-ewwel attività tagħna għal ħafna snin li se jkollha rabta ta' mija fil-mija biex ngħidu hekk mal-gastronomija.
Il-konsum tal-ikel huwa wieħed mir-ritwali li ngħixuhom ta' kuljum u għaldaqstant għandu post importanti fil-kultura tagħna. Fir-rokna tal-lum se nagħtu ħarsa lejn l-ikel lokali permezz tal-Valletta Local Food Festival.
Imma ma waqafni xem, dan ma ux festival kwalunkwe ta' ikel, daka fil-fema tiegħi fax li stajna għamilnieh u stajna għamilnieh f'attività tal-massa. Imma għamilnieh u ħsibnieh u pjanajnieh fil-Valletta Design Cluster. L-ewwel net, Għalfejn Valletta Local Food Festival? Dan huma local produce, jiġifieri r-riċetti, l-ingredjenti, il-laħam, il-ħut u l-affarijiet kollha li se jkunu qegħdin eh, ifornu l dan il-festival huma kollha Maltin. Ġifieri dan huwa kollox oriġinali, sew minn ħajamlu, sew il-kokijiet, sew sew l-ingredjenti, sew il-ħaxix, huma x'inhu huwa local produce. Allura dak kien xi ħaġa importanti ħafna għalina u allura kellu bżonn ta' ħafna ħsieb. It-tieni punt ukoll dawn huma kokijiet li se jkunu qed jieħdu sehem illi bejn wieħed u ieħor kollha għandhom negozju ta' ristoranti fil-Belt Valletta. Imma wkoll kokijiet oħrajn illi diġà għandhom għandhom rabta mal-Valletta Design Cluster il għaliex hawnhekk matul is-snin, matul meded ta' snin mhux biss kien hawn kċejjen u kien iforni ikel għall-komunità Beltija imma wkoll ammont sostanzjali ta' fran. Allura għandek il-legat tal-istorja tal-Valletta Design Cluster u allura dak kollu żewwiġnieh flimkien u għall-ewwel darba din is-sena qegħdin nipproduċu u nippreżentaw fil-jiem li ġejjin hekk Alla jrid l-ewwel Valletta Local Food Festival. Fil-fehma tiegħi programm u kalendarju kulturali f'ħafna bliet Ewropew ħafna drabi jinkludi events jew attivitajiet ta' gastronomija. Sfortunatament inħoss illi gastronomija f'sens kif qegħdin narawha aħna, dak li għandha x'jaqsam mal-arti tal-ikel, l-arti tax-xorb, l-arti tal-ingredjenti, l-arti tal-produce f'das-sens lokali, hija nieqsa ħafna. U allura din se tkun importanti ħafna biex jekk Alla jrid, bħalma nagħmlu b'ħafna mill-attivtajiet tagħna, Dan jidħol fil-kalendarju kulturali annwali tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Qed nirreferi naturalment għall-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival fil-jiem li ġejjin. Importanti ħafna li l-Valletta Design Cluster, li naturalment ukoll eh, hija sussidjarja tal-Valletta Culture Agency, huwa proġett tal-qalbna ħafna, Huwa proġett fil-qalba tal-komunità tal-Belt u allura l-proġett kien magħmul tajjeb f'das-sens ukoll li għaliex ridnih fil-qalba tal-komunità, ħafna min-nies li se jkunu qegħdin jikkollaboraw f'dal-festival joqogħdu fil-Belt Valletta, huma Beltin u allura naħseb hemmhekk rajna li l-Ibsija fornuta kollha u l-post għalina ġie naturali ħafna għaliex naturalment ukoll mgħammar b'dak kollu possibbli biex intellgħu Attività ta' din ix-xorta fil-Belt Valletta. Mhux biss importanti, imma kruċjali wkoll. Il-Valletta Design Cluster huwa proġett ta' qalbna ħafna, huwa parti integrali mill-Aġenzija Kulturali l-Belt Valletta, imma wkoll integrali f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet tal-komunità. U l-Valletta Local Food Festival essenzjalment huwa wkoll proġett tal-komunità u allura din hija l-qalba ta' fejn joqogħdu l-Beltin, fejn fejn jgħixu l-Beltin, min se jkun qed jieħu sehem anke l-kokijiet u xi nies oħrajn li qed jikkolaboraw magħna fuq dal-proġett huma Beltin u allura kien kienet għażla naturali li li l-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival isir proprju hawnhekk f'dan l-inkubatur tad-disinn u naturalment u proġetti oħrajn magħruf aħjar bħala Valletta Design Cluster.